Fe obeithiir codi'r bythynnod coed ar y llethr coediog yma o bedair acer ar ddeg sy'n rhedeg yn rhimyn rhwng y ffordd ar un llaw a'r nant yn y gwaelod ar y llaw arall. Mae'n llecyn tawel braf o'r neilltu, ac o'i ddatblygu'n iawn fe wna'i ganolfan wyliau fendigedig. Cynllun Stephen Kirkwood yw codi'r bythynnod yma gacw ymhlith y coed mewn llenyrch, heb ddifetha na chwalu dim mwy na fydd raid. Ac os sylwi ar y maes carafanau dros y ffordd sydd wedi ei ddatblygu'n ofalus, fe ellir credu'n hawdd mai felly y bydd yr ochr yma hefyd. Ac os y rhoir yr hawl cynllunio, y bydd 'ma wersyll cuddiedig. Ond y mae 'na wrthwynebiad ffyrnig i'r cynllun ymhlith rhai o'r trigolion lleol. Fe ddywed rhai fod y ffordd sy'n arwain o Sain Clair drwy Lan Gynin i'r safle yn llawer rhy gul yn barod i drafnidiaeth sy'n dod i'r gwersyll carafanau. Heb sôn am y cynnydd a fydd yn sgil y datblygiad, os ydaw. Mae Don Phillips ar Gyngor Cymuned Llangynin. Ŷn ni ddim yn rhagweld unrhyw les yn dod i'r gymdeithas. Os rhywbeth fydd 'na ddirywiad mewn cymdeithas a mae'r ffermwyr a problemau ac yn hea ac yn y blaen a 'yn ni moyn bod yn siŵr os oes 'na ddatblygiad yn cymryd lle bod e'n cael ei reoli yn ofalus iawn gyda'r cyngor yn gyfyrddin. Ond ma' fan hyn yn le tawel. yng nghanol coed, allan o'r ffordd, ac mae yna le carafanau dros y ffordd a dim cwynion wedi bod am hwnnw o'r blaen, nôl be dwi'n deall. Mae yna gwyno wedi bod, mae yna broblemau trafnidiaeth wedi bod yn ystod y cynulliau o'r blaen. Fel o'ch chi'n gweud, mae'n ardal bleserus iawn. Fel plwyfolion Llangunig, 'y ni moyn cadw Llangunig fel mae e. Mae yna gais wedi bod o'r blaen ddwy dawn yn ôl i ddatblygu yn Llangunig, 'y ni 'di wrthwynebu fe prynu, a 'y ni'n gwrthwynebu fe yn y ffordd mwyaf cryf posib. dro hyn eto. Gan fod yna brinder dŵr yn yr ardal ac nad oes yna garffosiaeth gyhoeddus chwaith, fe fydd yn rhaid datblygu'r ochr honno, ac mae Mister Kirkwood yn barod i wneud hynny hefyd, medda fo. Ond mae'r gwrthwynebwyr yn gweld fod yna broblemau mawr ac yn awgrymu y byddai'r costau yn ormod i un. Dyma John Gibbin, ffermwr lleol a chynghorydd ar Gyngor Dosbarth Caerfyrddin. Os daw dŵr i'r i'r safle yma fydd yna broblem carchosiaeth yma. Oherwydd ma' nw wedi dweud bod yna treatment works yn ca'l eu codi lan yma ond yy fydd hw- gan fydd y sefyllfa yma ar ar gau yy yn ystod dau neu dri mis yn y gaeaf Mae'n digon posibl na bydd y Sewrage Wash Treatment Works yma ddim yn gweithio oherwydd bod e wedi bod yn segur am gyfnod o amser ac os bydd, mae'n credu bod yna gais am ddod i tanciau i mewn, mae'n sôn wedi bod yn ddod i tanciau i mewn i gymeryd y carthffasiaeth ond does gan y cyngor dosbarth ddim o'r cyfleusterau i glanhau'r hynny allan. Ac lle i hefyd i ddodi'r carthosiaeth ar ôl mynd ag e o 'ma. Mae gorffennol digon amheus i lawer o gynlluniau datblygu ac mae'r gwrthwynebwyr yn bryderus yr a'r cynllun yma yr un ffordd â llawer o'r rheini. Fyswn i'n gwrthwynebu unrhyw ddatblygiad pellach ar y safle hon, ond yn bersonol wy'n becso yn fawr iawn am Dyfed Planning Policy, maen nhw wedi difetha glan y môr yn barod. A nawr maen nhw'n dechrau ar y gefn gwlad. Mae 'na ffordd osgoi newydd rŵan yn heibio San Clair a mae 'na lawer o bobl yn poeni fod economi'r ardal yn dioddef oherwydd hynny. Dach chi'm yn credu bydd ymwelwyr yn fodd i ddod i gryfhau'r economi? Wel, er nad oes cais am siop ar y safle, yng Nghwm Ynacais hyd yn hyn. I ni i gyd yn credu bod siop yn rhan anochel o ddatblygiad fel hyn, a bydde fe'n dod, ch'mod, mewn blwyddyn neu ddwy, bydden nhw'n gofyn am gael siop ar y safle yma. Ond yn Saint Clair mae 'na rai sy' wedi arwyddo deiseb o blaid y cynllun. Pobl fusnes gan mwya dyn nhw sy'n credu daw datblygiad fel hyn a mwy o fusnes i'r dre, sydd yn ôl rhai wedi diodda'n arw'n ddiweddar ar ôl agor y ffordd osgoi. Ond i grynhoi o blaid y cefnogwyr, dyma ffermwr lleol arall, Eric Davies. Wel, dwch wybod beth maen nhw wedi wneud yma, mae'n bleser i weld y lle bach, sa fi'n wrthwyneb byd yn erbyn nhw.
Ond maen nhw rŵan wedi datblygu'r ochr arall i'r ffordd, neu'n gobeithio gwneud beth bynnag. Ydach chi ddim yn bryderus y bydd hyn yn dod â llawer iawn o bobl yma, bydd 'na broblemau? O na, dwi ddim o gwbl. Um, Gwrwch bod yn dod i uh, deg ar eigen neu hanner cant. Dwi ddim o bobl i gyd yn mynd a dod ar un pryd. Uh, Sa'n gwybod mwyn yn tywr o waniaeth i'r eolydd yma. Felly fel ffarmwr yn byw am y terfyn, da chi'n mymbryderus o gwbl?
Dim o gwbl, na dw.